Ok mauya zvakare pa video yedu yechitatu ye yatinoti binary earnings. Binary takati zvinoreva kuti vanhu vaviri saka panapa pachashandiswa maside mawiri paunenge uchi iwewe uchikokawo vamwe vanhu kuti vauye kuzoita izvi kuti vaitewo mari uchiudzawo vamwe vanhu vanenge vachiuya mari munhu wese panouya iwewe unenge wakutopuwawo mari nekukurumidza unobhadharwa ma commissions ako saka apa commission inouya apa inouya iri binary eh pane ma points atambotaura aya aya tati vanhu pavanenge vachiuya every munhu vachiuya kuside uone vanenge vachiiswa kuside kwako kuleft kwako kana kuti kuright kwako kuleft kwako kana kuti kuright kwako saka tinoati iwe unenge uine uchishanda ne two teams ndodziri kunzi binary panapa mateam mairi team a neteam b Saka team A yese kubva kwawanda vanhu ku team A noti mumwe nemumwe is a leader sezvatakataura zviya izvi. Munhu nemunhu anenge achiunza vanhu vake. Imwe imwe side rako rinotokura kupfuura rimwe side chete. Kune rimwe side rinenge riri weak. Saka iwewe unobhadharwa ne side riri weak riya riya rine vanhu vari less ma points. Saka pange panapa tine team A ne team B. Team A ma points avo ese paazanganiswa aonekwa paine 50000.

1000 points unonzi ena se binary ngatizvione practically zvichinyatso kuitika zvimbofamba sei kuti nyatso zvinzwisisa ndiwe uyu iwewe wambva wakoka wambva wagadzira side a neside b kana kuti team a neteam b zvinoreva kuti munhu wekutanga nemunhu wechipiri munhu wekutanga wamuisa kubuku kuright wechipiri ukamisa kuleft Saka hama wane team two teams saka binary yako yatotanga ipapo. Munhu wako wekutanga wawadedza ndeuyu ambva abhadhara 249 barrel 249 tobva apuwa 50 points. Wechipiri uchibva wamudeedza paabhadharawo futi 249 ndobva apuwa futi 50 points. Handiti saka binary yako yatotanga apa wato activated. Team A iya iyi yabva yati yadeedzwa mumwe munhu tobva abhadhara 99 tobva apuwa 20 points. Team B yadeedzwa wayo amba abhadhara futi re 50 tobva apuwa 10 points. Team B ichimva yadeedza mumwe munhu nekurumidza tobva abhadhara 99 achimva apuwa 20 points. Team A haina kumira yadeedza mumwe munhu achimva atenga 99 akapuwa 20 points. Ku A kwakare zvakare vadeedza mumwe munhu aibva apu atenga re 50 akapuwa 10 points. Ku A futi vadeedza mumwe munhu ku B hakuna chiri kuitika wakangomira atenga 99 ambva apuwa 20 points. Saka tane two teams dziri complete manje Tom, dzobva dzamiswa dzakadai so two teams idzi. Saka pakugejwa manje panobva paonekwa kunzi

40 points dzinobva dzauya straight kwauri iwewe mapoints aya achazochinjwa kuve mari pamberi apa ndinonzi binary iyo iyi e, saka wanzwa bdo imwe way yacho saka kusvika kwawaita panapa kuratidza kuti iwewe uri kudawo kuti uchitambira Hapana chaunomirira saka enda kune munhu ashare newe video inei kana kuti akudeedza kuuya kugroup kunoko chimbomukumbira kuti shamwari ini ndakuda kutojoina nhasi handina chekumirira kuti akupe code Alright, usati wabuda panapa tiri kukumbirawo kuti mutewo like kudzasuko klika button relike kuti muti, muti, tizive kuti mafara one mavhidhiyo edu Mobva mai subscriber kuti musaruze kana one video pama video ese atichaita kuzasi kune button riko ingori clickai moridza musaibude musati maridza ridzai bere iri kuti chese chatinenge tayo takanda munobva mangoziviswa nekukurumidza okay